Chutia ka han haw leh ta chu Ungurpui chuan min duat em em a, min be seuh seuh a, min tihhlim a tum ni berin a lang. A inthlak chiang hle e. Nikum angin zing thawh fuh loh a nei ngai lo a, a nui sen sen reng zel. School kan chen tawh a, exam a hnaih tawh zia leh lehkha zir nasa turin zirtirtuten min hrilh bang lo. Zirtei tu lo lut apiangin an sawi a, kan ning tawh hlawm lutuk. Kan ngam tlak ber sir khawpuia bulah kan han vui tak tak a. Sir, sir, lehkha te chu kan zir ve reng, exam a hnai tih pawh kan hria, kan chang lutuk. Mahse nitin min hrilh a, min vauin ang, kan ti niah niah a. Kan depress anga kan feel phah zawk ange te kan ti thul. Sir Khawpuia pawh a nui suk suk a, min khawngaih hmel tak hian min thlek. Kan khawngaihthlak reng bawk a. Lehkha zir tha tura invo reng chu a nin awm ve a ni. Dik tak chuan kan lut tan chauh a, tuman lehkha kan la zir tak tak lo. Mahse, January thla tawp kar atang chuan kan tang ta hlawm a. Rinsanga te pawhin note copy tur min dil duk duk. Note copy tur kan in dil velna a zarah chuan Rinsanga'n in kan in be tamin kan in nel zui a. Mahse chu erawh chuan nghawng a nei. Tlansanga'n min lo star ve tho avangin Rinsanga chu a thik em em a. School banah Rinsanga a lo ti buai thin ni tur a ni. Dongi leh a thiante'n, Tlan'an Rinsanga a ti buai zia nia aw. A star ve tho si che a, nihpui daih mai rawh. Rinsanga aiin hmeltha lo mahse. Mi fel deuh hi an tha zawk a nia, a min ti a, Tlansang atan palai hna an thawk a ni ber. Exam tan dawn a ruai a ngaih zawng vang a buai ka duh deuh lo. Lehkha zir zawk ang u chutiang buaipui rual kan nih loh hi, ka ti a. A dik reng, an ti nain, Zuali, i nih pui chuan lehkha zir a phur in a pass tha thei mai thei asin. Tunah hian nangmah vangin lehkha zir tha thei lo. Rinsanganen in ni tur a a ngai a. Bakah thlana hi ila star reng reng em? Te chun la ti ta deuh deuh. Star tawh lo. Tawi takin ka ti a, an awih ve mai chuan ka hria. Break a zau a, Nungi chu khi tho in a lo lut. Zuali thil hrilh tur che ka nei. Ring leng lawng in a rawn ti a. Lo thu fel ta mai lo chuan ka hnung a rawn chum kher. A hmai hup in ka beng bulah. U Jeremy ka hmu thawi a, kan school a lo tlan pel a, a ti a. A hlim lutuk chu min thing nawk nawk. Sarkhawpui a lo lutin suggestion te min pe a, zir turin min ti zui. Nungi chuan a zir thei lo, U Jeremy ringawt a ngaihtuah a, ka mal a sih loh le a beng a, Zuali, a ti deuh chhen bawk. Banah chuan min zui hawiin, U Jeremy chu i hmuh ngun awm tehreng nen ka tih chuan, Hmu ngunna ang, lehkha zir turin min ti reng a. Exam zawhah chauh kan inhmu thei anga ti bawk nen a ti niah niah a. Aw kan inah note copy tura insawiin in inhmu thei tho alawm ka tih chuan a duh lo ngang mai. Khang te chu rei tawh e ka at lai a nia a ti hluai. Tha hnih bak a la ral lo ka ti a, a nui zui ar ar. Enteh zual u Jeremy phurh kha u Mampuia niin ka hria, A lo hu tawh em ni? a ti chu ka inchhawih thlu tep. Nungi chuan min lo dawm hman a, U Mampuii a maw? A lo la haw lo, i hmu chiang a maw? ka tih chuan, Hmu e, ka hmu khat ka ti reng a, vawiinah lo hawi mawn le. Kan veng nula star Ronnie chenpui theih bik a, a nuam ngat ang. A ti leh thul. U Mampuii a lo haw reng tak chuan phur zetin inah ka haw a. Mahse, zanriah ei kham thleng pawh a a lo lan loh tak ah chuan Nungi chuan a hmu sual nia ka ngaihsak ta mai. A tuk ah chuan school ah break laiin classroom ah kan awm mai mai a, note vel te chu ka en kual. Tawlh phei teh, tiin min si chialin rinsang ah a lo thu a. Exam i va chak tawh awm ve, a tih chuan. Chak lem lo e, exam zo ila chu thaw veng deuh ang ka lo ti a. Rinsanga chuan, Tuk in chu i bial bain min lo chang a, be tawh lo tur che in min vo pek a, ka thin chu rim ve reng a rawn ti nghauh nghauh. Tu ka bial pa maw? tiin ka en ren rawn a. Kan ni lo bawk, dawt a sawi a nih chu ka ti zui leh. Tlansanga hian chin tawh ka hre dawn lo tlat niin a lang. Rinsanga chuan, Zuali, ni dei ila an ti mai chu i ami? tih pahin ka nam dawr a, nui ruh ruh chung hian, Kan pahnihin kan him thei zawk ang, a ti leh. Engtin a, kan exam tep tawh hi lehkha zir chauh ngaihsak a tul, tia ka chhan lai chuan Tlansanga a rawn lut a. Min melh dur khawp mai. Mahse, kan inngaihzawn loh miau avangin hlauhchhan tur ka nei lo. Kan ban chuan nungi pawhin min zui peih tawh lo, a ti ve hlut a, a reh leh mai thin. Chutia mahnia ngaihtuahna kawma ka kal melh melh lai chuan, Zuali lo ding teh, Tih pah a, min rawn pawt ding tu awmin ka leh hawi chuan Tlansanga a lo ni reng. Min van chang thei lo em em ve, nui var var hian a rawn ti a. Min koh ka hre lo alawm, pen kawina tur i nei em ni? ka lo ti a, min lo zui reng tih na ni ngei ang. Tlansanga chuan, Ka thlah ang che, sawipui tur che ka nei a, a tih chuan Ka tih ru tlat. In hnar ngawt thei a ni si lova. Rizanga nen in inthut chilh zing sia in ni mi? Tilui tih hriat taka nuih sak pah chuan a ti a. Ni lo e, class khat a awm te chu kan inkawm vek a nih hi, ka tih chuan. Inkawm vek lo e, in pahnihin in inkawm fal bik, a ti leh hram. Fal lo, kan inkawm vek hi, va haw tawh rawh thlah ka ngai lo, i haw tlai chuan i nuin a hau ang che, ka ti a. Hau lo vang, ka bial nu ka thlah ka ti mai dawn lawm. Tichung chuan awmzenei fahran hian min rawn nghawk zui. A tha dawn lo tawp mai. I bial nu pawi thlah loh hi dawt sawi a tha lo. Nui tawi tak chung chuan ka ti a. Motor tlan ri vung vung thawm te chuan ka thlan timuang pha lo. Tlansanga hian min beisei tih hre thawi tho mah ila, hetiang thleng tur atan chuan ka duh lo. Tlansanga chuan, Zuali, min start tawh lo mi? a rawn ti hmuk. Min ti chi ai. Chutiang an inzawt ngai lo i hauh em mai, ka ti a. Min la start tihna mi? a ti phei chu ka duh lo nasa leh zual. Chutiang pawh ni lo, star te chu a inthlak zut thei a, tunah chuan ka star che pawh ka hre tawh lo, ka tih chuan a hmui a pet a, a thinrim dawn niin a lang. Ka banrek chu a rawn hmer thut a. Rinsanga nen in inngaizawng tih sawi tha mai la, zep kher a ngai hleinem, min duh lo a nih te chuan sawi tha ve mai la. A tih pah chuan ka kut chu a pawt vak a, kei la in ka lo pawt let ve bawk. Ka haw dawn va haw tawh rawh, thinrim awk a titih chuan ka ti a, min umin ka banah a rawn vuan leh. Zuali, Rinsanga hi then la ka ngaidam ang che, a la ti ta deuh deuh. Tlana, nang nen hian kan ni lo, Rinsanga nen pawh kan ni lo, haw tawh rawh, haw a hun tawh. Awki sang tak chuan ka ti ta a, kut vaisawn ka tum chuan Ka nghawngah min reh tumin a kut chu a rawn phar chhuak. Hlau taka ka melh tawk tawk lai chuan tlana zawk chu tu emaw hian a kawr nghawngah thamin a rawn phih sawn dawr a. I hawna kawng a ni lo tih hriain in inkawng zawh nghal rawh. Awmampuia chuan rin tiin, Zuali, in bang che em ni? a rawn ti zui. Tlansanga lah chuan a hlau teuh lo. Nang hi mi an khua a bialpa chu pawr zet hian a la rawn ti. Umampuia chuan, Aw, a lo ti nghut. Umampuia chuan min chhan tih ka hria. Mahse, ka bialpa anga insawi kher chu a ngai lo asin maw le? A unaunu ang ten min sawi thei tho sia. Aw Mampuia chuan, Zuali, haw ang, a ti a, min kaihin hnung lam ka hawi let tawh lo. Tlansanga chuan min zui ngamin ka ring tawh lo. Eng emaw chen kan kal hnu chuan keimah zawk chuan min vawnna chu dah thlahin, U Mampui, i lo haw chiah tihna nge khawngei thawmhnaw te? ka ti a. Hostel ah, a tih chuan amah chu ka en let deuh ha. I nai lo haw dawn lo em i? Eng i awmzia Nungelahin u Jeremy nen a hmu cheu a, ngatinge hostel-ah te i thawmhnaw awm? Zawhna ka zawt zui mawlh mawlh. Min hmuh thu hi u Ngurpui bulah sawi lo la, thil pawimawh tak ka chin fel zawhah chauh ka lo haw ang, a lo ti ve thung. Tunah lo haw mai la, u Ngurpui nih lo haw a nghakhlel tawh lutuk. Endeh, Ungurpui chu a felin a nel awm tawh rap thlak ka ti seuh seuh a, Umampuia chuan nui hmel a pu miah lo. A hmai ni chungah sual thin tihna em ni? a rawn ti let khauh thung. Ka din chawt rual chuan hun leh ni te pawh chu an ding ngawi thuap ngalin ka hria. Bahniah hian, I, aa, sual chuang lo e. A fel thu ka sawi uarna a nih kha, Thinrimpui chu aw, ka ti a. Umampuii lah chuan, A ho lutuk, a ti leh mai. Tho a veng chuang lo. Heti thleng hi ni rawh se, kha pa khan a ti buai leh che nih chuan min hrilh dawn nia, tiin min kalsan zui nghal daih. A kalsawn ran em avangin thil dang pawh ka sawi leh hman lo. Tansanga chuan min ti buai tawh lo naah Exam tawp ber ni a Rinsanga nen zawhna kan chhan thiam loh lai in Shila kan din lai khin Sanga, Zuali bial pa kawlh zet in a hnek ve palh ang che nge Zuali kha hnaih vak suh a lo la ti hram. Kan bul vel a zir lai naupang awm ve te chuan Tansanga chu a tawng rin em avangin a thusawi chu an hre ve vek in ka ring. Rinsanga lah pek chuan Ka hria alawm, ka lakah te chuan a kawlh lo asin. Dawh thei tak hian a ti a, Tlanan tunge a sawi a hre lo naha a run luih niin ka hria. Tlansanga thung chuan, I bula ding kha fing phak a ra thiam a nia, mi kawp ching a nih kha, a rawn tih chuan. Tlana, dawt sawi suh, ka va ti deuh hrawk. Enge dawt ka sawi? Dongi ten Bialpai neih thun sawi vek. Rinsanga nen min kawp hnuah inkhua mi nen Rinsanga i kawp ve leh a, a ti phiar phiar a. Ka tawng hmain Dongi chuan, I daw heh lutuk, Zualin Bialpa nei ka tih loh kha, a star thin che a, mahse tunah phei chuan a star tawh lo che. Rinsanga nen pawh an ni ka ti lo bawk, Rinsanga pawh tibuai tawh suh ka ti che ni kha, a lo ti zung zung. Tlansanga chuan, Zuali nen kan inhmeh thu insawi kha aw. A la rawn ti fan a. Dongi chuan, Kha te chu sawi e. School pumin kan dem fiamna che u nih kha. Zuali nen in ni ngai reng reng lo. Dawt sawi hmangah min chhuah tum ringawt chu. A rawn tih leh chuan buaina chu a punlun dawnin ka hre ta a. Nungila chuan min tan a tum ve der si lo. Dawngin min tan hlauh a a zia. Ka dikna hum a ngaiin ka hre ve bawk si. Chutah Rinsanga chuan, Thian vek kan nih hi, dawt thu tlang au pui vak a tul lo, a rawn ti ve bawk. Chutia kan inhnial laih laih lai chuan Sarkhawpui a rawn langin, In va ding bial ve, tute nge in sual che u? A rawn ti thum dut a. Kei chuan, Sir, in sual kan awm lo. Kan in hnial vel mai mai anih hi, ka lo ti vat a. Ka thinrim bawk si nen, ka aw te chu a khur in ka ta aw deuh tiau in ka hria. Dawng in ka dah ram in lo kuah phei chuan ka hnuk a ulh leh zual a. Zuali, i lam chang vek kan nih hi lungngai suh, ti in min hnem ve mawlh mawlh. Ka thian kawm ber hnung ila chu tlana kiangah dingin ennawm thlir taka inngai ni awm takin a ding kawi sawi vel a, thiante mahni se ka ngei reuh lutuk. Min tan zawnga a tawng ve ka beisei ruk teh reng nen. Sarkhapuia chuan, A va ho ve, tlana lo kal teh, lo kal teh inkawm ang, tiin Tana chu a kaia a kal sawn pui a, Dawt sawi a van thiam em em, Dawngi sawi fiah hma kha chu kan lo awi hman alawm. Zirlai naupang dang te chuan an ti sap sap. Nungi chuan, Zual, Sarkhan a hrilh fiah ang a, a fiah uar mai ang, haw ang, a ti a, a rawn nui sang. Tunah tak hi chuan a nui hmel ka ngaih theih loh tum ber a ni. Kan han haw rual ve tak nain Nungi chu hmun dangah a peng leh ta daih. Dongi leh a thiante bakah Rinsanga ten min haw pui a, tunah chuan ka thiante tih tur an lo ni ve ta. Nungi pawh ka thian ni tho mah se, ka lam atang tura ka mamawh lai berin min hnung chhawn si a, engchen che in nge kan inthian ka hrethiam tawh bik lo. Dongi te chuan chawlh chhunga tih tur an sawi mam mam a, tlawnga picnic an sawi uar ber. Rinsanga'n, Ka kal ve duh nia, ka thiannu nen min sawm ve ru a rawn tih chuan bial nui neih ka reng reng a ni. Tunge? Dongi chuan a lo ti vat. Rinsanga chuan phone phawrhin, Phone i keng a maw? Ka lo ti hlut. Keng e, sarten min hmansak chuang lo. Tiin IG a a bialnu account chu a hmet chhuak a, min hmuh tir chuan a hmel tha reuh lutuk. Dongila a pek chuan, Hum, effect a hmang nasa e mai. Keini pawh IG-ah te chuan kan chat theih em hi. Ei lo zet hian a rawn ti a, Rinsanga chu a nui huk. Kan zavai chuan kan nui kur kur. Ka bialnu pawh la ni lo, bem ka tum deuh a, mahse ka va DM min chhang thei mai lova, betu ngah viau a nih ka ring, Rinsanga na tih chuan. High school zir lai maw? Dawngin a lo ti. Pawl sarih hreh deuh tak chuan Rinchanga chuan a ti a. Chutah Dawngi chuan, Awi, i ler lutuk tih leh a hnunga chum pawp pawp a rual. Midang ho zawng chuan kan lo nuihpui uar uar. Kan in kan thlen chuan Ungurpuii bawlhhlawh paih tum lo chhuak nen kan innang ching a. Thian i lo hruai ni maw? Exam te enge an? Eng ti tha bawk em? Tiin min naubi zung zung chi tha chu ni ve mai kan ti a, Ungurpui chuan, Lo lut chu, thingpui te kan in dawn nia, tiin kan zavai chuan kan lut dial. In thakin pindan atangin ka chhuak leh a, sitting room ah chuan inti lal zetin an lo thu far. Chauh hmel tak hian an han thaw ham ham a, notebook te chuan an in zap thul. Ungurpui chuan, Kha hei tuivawt hi in ula, Suzi ka lo siam hlo a in va nei dawn nih hi, Thingpui nen in ei teuh dawn nia, lu min va tih hmel em em ve, fan te kha on ta che aw, a ti a, center table ah chuan tui bottle pathum lai a chhawp sak, fan lah chu amah chuan a on zui thuai thuai bawk a. Rinsanga thut dan in ti lal vel lutuk chu Dawngi chuan ei lo zetin, Zak lo ham ham mai sia maw? a ti deuh reng. U Ngurpui bulah chuan pheiin, U Ngurpui, ka lo tihpui ang che, i buai em? ka va ti a. Dawngin min lo zui chu niin, Nia, enge tih ngai kan lo ti ve theih a nia, a rawn ti ve bawk. U Ngurpui thung chuan nui sen sen pah hian, Lo va thu rawh u, lo va inkawm bawrh bawrh rawh u. Mampuia leh Zuali te hian thian an lo hruai ngai lo lutuk a. Thian an nei lo ah ka lo ngai hmiah zel. A sawm loh che u pawn lo leng zia rawh u, a ti a. Dongi chu a hrilh hai let ling zawk. Ongurpui chuan, Lo va inkawm rawh u, thingpui pawh so chep ang, a tih chuan Dongi nen sitting room lamah chuan kan let leh a. A va han fel em em a hmeltha si. U ka nei a, i u sawn a dui ring em? Dongila chuan an han ti vel ngei a. Kan thian ho chuan kan inkawm a, Thingpui leh Suji te chu kan ei ho ham ham. Ungurpui chuan, Lo va inkawm rah u, a tih leh tlat avangin kan inna no te chu a sil vel, ka inthlahrung tak zet. Ka thiante an haw tleng pawh chuan leng tura sawm fo turin min hrilh a, min duat leh lutuk te hi ka ngai a tha lo rum rum zawk. Chumi zan chuan U Ngurpui phone hawh in ka u ka bia a, U, exam kan zo a, engti nge kan awm dawn tak? In luah te chuan kan awm dawn ta em? ka tih chuan, Naktuk a api leh a pu te ka lo sawipui ang, ka lo phone ang che. a rawn ti a. Ka lo phone zawk ang che result pawh chhuak har dawn lo a, ka lo haw phawt dawn nge niang? ka ti leh. Lo haw phawt mah la pawi lo vang, buaithlak deuh chu ka pu hian lo a vat ti hriat kha ha la hun chho tawh a, chuti nih chuan lo lama kal tur mi dang an awm si lo va, eng pawh ni se naktuk ah ka lo sawipui phawt ang ka u in a tih chuan, Aw tu dang te pawh nei thluah a, chung ho chuan pui ve mai se. ka lo ti a, ka u pawh chu a nui ve har har. Ka pu hian keini chauh lo pawh tute a nei nual a, mahse keini unau chauh hian kan ngaihsak niin ka hria. An pha kar hlawm lutuk, thatni ah chauh an hmel hmuh tur a awm a, tanpui kan ngaih emaw, lo lama kan buai viau emaw pawh hian, An hmel chu sawi lo. An tawngkam tak ngial pawh hriat tur a awm lo. Phone chu Ungurpuii ka pe a, Ka lawm lutuk aw, ka ti zui. An zirlai te exam na a lo check vel mek a ni. I lo kal chu ka van lawm, min lo enpui lawk mai ta che. En dan tur ka hrilh ang che, a lo ti a. A la inchhawp tam em avang chuan kei pawhin ka thiam ve phawt chuan puih chu ka hnial lo. Ziak loh bu pakhata zawhna leh a chhanna chu a ziak chhuak vek a, chumi chu ka en. Ungurpui chuan, Zuali, a chhanna ang chiah chiah a an chhan loh deuh pawn a dik tho chuan mark pe zel rawh aw. a ti a. Nuam ka tih rualin hahthlak ka ti ve tho. Ka exam chhana ho ka ngaihtuah a, kan zirtirtute nuihzat dan tur leh thiam min tih loh dan tur ka hre chhuak. English phei chu ka ziak mawp mawp a, ka thumal hman thenkhat kha a ziaktu ngei pawh hian ka hrethiam lo. Zandar Sawmaric chuan Ungurpui chuan mu turin min ti a. Hnialin dar khat thleng ka enpui, a chan ve vel zet chu ka zawhpui ve duak. Zimar ar ar chungin Ungurpuii chuan, I mu hil thei tawh e, naktuk pawh nilengin i mu dawn nia, min ti a, ani pawh chu a ham zui bai bai. Mutna ah chuan biak hi ka la tlawh miah lo tih ka ngaihtuah chhuak. Tlawhna hun a awm lo ve bawk em a, exam na ah te a ti chang em le? Kei ai chuan a tih chat leh ngei chu ka ring. A tuk pindan atanga ka chhuak chu choka ah ka tlang nghal a, U Ngurpui'n chaw lo chhum tawh. I va tho hma em em ve U Ngurpui, ka ti a, ka inthlashum khawp mai. Nui sei pah hian U Ngurpui chuan, Tho hma nang. I lo tho duh nih kha la mut tur che lawm. Zan rei tak thlengin min pui a, i mu tha awm si lo, a lo ti seuh seuh. Ungurpui chuan school kalin ka pi leh pu te an office bawk nen in chu ka ti fel zung zung a. In bual faiin chu chhum hun hma chuan rei vak lo chu ka mu. Ongulpui chuan Umanpuia pindan ka tih fai pawh a rem ti tawh a, a NCC form pawh suk a phal. Mahse, ka su chhe palang tih ka hlo avangin Ongulpui suk turah ka dah thin thung. Umanpuia'n a lo chho tawh tih thu Ongulpui hrilh loh turin min tih kha ka hre thiam lo. Engatinge hrilh lo tura min tih ang le? Ungurpuii hian sawi lo mah se, a ngai thei lutuk tih hi ka hmu thiam ve a, ka khawngaih reuh. A lo chho tawh tih lah hi a hre awm der si lo. Chumi zan chuan ka u nen pawh kan in be leh ngei a, ka hlauhthawn ang ngeiin ka u chuan, Zuali, ka pu hian a phal lo, i duh chuan lo haw mai rawh, lo haw la, kan dil tha leh dawn nia, a rawn ti a. Ka pi pawhin an hmuh phak lo a kan awm a phal lo. A tih leh phei chuan in hmuh phak lo a nih hi ka awm ka lo ti a, ka pi leh pu te chuan phal mai se ka tih teh reng nen. Ka u chuan, Lo haw la, ka puidil chuan a phal mai thei asin, a duat bik che a, a rawn ti leh kher. Min duat bik der si lo a, ka u hi a duat zawk daih in ka hria. Naktuk ah result chhuak dawn a, a tuk leh a lo haw ka tum ang, ka tih chuan I tih dan dan le, a ti a. Phone chu u Ngurpui pe in a ni chu hla zir turin a lo insiam mek. U Ngurpui ka lawm lutuk, khumah ka dah a nia ka tih chuan a hmai chu a chei zui mawlh mawlh. Darthlalang atanga lo leh hawiin, I u nen in be tluang em? a ti a. Result chhuah tukah haw ka tum tih ka hrilh chuan Hmun dang awm i tum deuh em ni? a ti leh. Hmun dang awmna tur pawh ka hre chuang lo. Haw hunah ka pu ka dil anga a phal chuan kan unaua in luah a ni mai. Mahse chutiang chu sawi kher ngai lovin ka hria. Awm lo ang, tiin tawi fel ren râwnin ka chhang a. Sawi zui zel tur pawh ka hre mai lo. Ungurpuii chuan, Hmun danga awm a ngai lo a nia, college i chhuah thlengin kan bulah awm rawh. I haw hunah pawh i chhungte hrilh la, min ti a. Thu pek a ang zawk mahin ka hria. Aw le tlein ka chhang a, ani pawh chu a lo nui ve se heih. A hmelthiain a duhawm em em a, Pathian a hre bawk. A nun dan nen a inchawih ka ti. Amah hian Pathian thlarau a cheng tih hai rual a ni lo. A hma deuh khan eng emaw chu a awm ngei a, mahse tunah chuan amah hi a eng ka ti. Kha nghun lai te kha tuna a nung chang hian a hliah khuh zo vek tawh. Kei chuan ka la hre reng a, a fel ti chung si hian ka ngaihtuah chhuak fo thin, tuna erawh chuan ka theihnghilh sak tawh ang. Chau hnapin khumah chuan ka bawk a, Ungurpui nun dan hi a nuam ngat ang tih sual neih hauh lovin ngaihdam min dil thei a nia. School kal turin ka insiam a, kut ruak a kal tawp aiah tiin ka school bag ka ruak a, pawisa tlema zawng khungin ka ak ve tat. Ka pi office kal tur chuan Zualte, kha chengza ka lo peng che, i thiante nen in len duh takin a ti a, chengza chu min pek a tum. Pi ka nei alawm, ka thiante an fel a, treat pawh an ngai hran lo, ka lo ti vel a. Ka pu chuan, Vawh in chuan rickshaw te pawh ni rawn haw ve ang chu, pass man a ni mai lawm, a lo ti ve bawk. Ongurpui chuan, Za ka lo thawh ve ang, vawh in chu zual i han che ngap ve deuh se dik a ni mai. Nuih hak hak pah chuan a lo ti ve bawk a, ka pu la in zahnih ka lo thawh a rawn ti ve bawk. A inthlahrun awm tih chi ni lo, a zahthlak lutuk zawk. Pawisa an rawn keng lang fur a, Ungurpuii chuan, La rawh, school i tlai ang, min ti zui. Ka lawm e, tih sep pahin an pawisa min pek chu ka la a. Ka hnuk a khawih ti tih. Ungurpuiin, Keini chu kan chawl tawh a, inah ka awm dawn. Lo haw hma kher pawh ngai lo a nia. A rawn tih chuan lawm tho si, in tla ṭung bawk siin school lam pan chuan ka chhuak zui. Rickshaw in ka kal a, haw lamah pawh rickshaw a haw ka tum. Ungurpui bakah ka pi leh pu chenin an fel a, a tawi zawngin Pathian ringtu dik tak an ni ka ti ngam sak. Pathian zarah pawh zawng pakhat chu ka pass ve hlauh mai a, top tenah lang pha lo mah ila ka pass vang chuan ka lawm em em tho. Ka rilru in, Lalpa ka lawm e tiin ka tawngtai mawlh mawlh a, ka u te hrilh hlan mawlh ka nghak hlel. Nungi aiin ka pass tha a, ani chu a pass che ve thlawt. Ka hnem ve mal mal a, a ngui bur mai. U Jeremy nen in inhmu thei tawh anga, bakah Paul sawm pahniha kan tang nasa leh zual dawn nia, ka tih chuan, Zual, lo kun hniam teh, a ti a, ka kun hniam zui vat. Ka pass chhe lutuk a, u Jeremy ka be ngam lo ang, a tang si. Pen leh pencil te min lei sak a, ka result a hriat hun chuan a thin ur ngawt ang, a ti tham ṭiak. Nungi chu ka chhut mai a, thin ur lo vang, i chang nasa ve tho lawm, a hnuat zual ngawt ang che, ka ti a, ka hnem ve viau chuan ka hria, Nungi hmel pawh chu hmuh a nuam ta deuh. Tlansanga a pass lo va, amah tiamin pathum an pass lo. Tlansanga ka hre chiang tho khat ta bawk a, star a hnehin ka chih tawh zawk, thu dik lo tih hriat reng huai takin a sawi ngam a. Ka lo nih pui vel ang tih te nia ka hlauh tak hnuhnawh ni. Rinsanga chuan, Leng ila pass lawm ang u a ti a, dawngin, Tlawngah picnic zawk ang u, Engineer a nuam dawn lutuk eitur te kan keng teuh anga a lo ti ve vat. Picnic an rawt reng ringawt. Rinsanga chuan, Ni a sa dawn si a nuam lo ang, resort pangai deuhah a nuam, tlawng te zawng a sa turu dawn lutuk, a tih chuan Dongi bawk chuan, A thlona tui chen theihna a nia, nang angin pawisa kan nei ve hlei nem? a lo ti khauh. Nih chuan tlawngah chuan picnic mai ang u, beilo zet hian Rinsanga chuan a ti ta a. Dongi a hnial hneh lo ve hrim hrim bawk. Haw ka tum avangin ka picnic thei dawn lo phawt a, picnic theih hunah awm leh turah ngai ang. Nungi chu a peng bo thuai a, u Jeremy a kawp rinna keimahah hian a chiang em em a, ka sawi chhuak ngam si lo. U Mampuia hrilh te ka duh rum rum thin. Mahse, finfiahna ka nei lo va, ka zel din thu mai mai a ni bawk si. Rinsanga chuan, Sabzi bazarah chukin chau satui leh ei phawt ila kan bazar kual ang chu, a ti a, tu man kan hnial lo. Rickshaw kan chang a, Tlansanga a lo lang nulh. In bazar dawn a mi? a rawn ti a. A rui a nei a ang, a mit meng a dik zan lo. Dongi phenah chuan ka ding a, huaisenna ka mamawh a ni. Rinsanga chuan, Kan leng dawn a nih hi, min lo zui ve ta che, a ti a, a puitling bik phian mai. Rinsanga hruaina hnuaiah chuan Sabzi Bazar-ah kan chhuk a, in zui nguah nguah tham ni lo mah ila kan hlauhawm tham ve. Bazar kan lut a, ka chhungten pawisa min pek chu ka hmang tangkai lutuk. Thiante hmaah pawh ka hmai a uang ve deuh. An thil zawrh te pawh lei dawn lo mah ila ka inkual tha ngam ve deuh a, an lo ngaihtuah che kim ngawt mai. Thingpui dawrah kan chawl a, ei teuh kan tum. Chutih lai tak chuan ka beisei loh lutukin Umampuia leh a nu an lo lut ve hlawl a. Umampuia chuan min hmu lo. Mahse ka hmu chiang lutuk thung. Ka hloh ruk ang ngeiin Tlansanga lah chuan, Zuali i bialpa sawi be dawn ange? a ti a. A ṭawng ring ang reng bawk si. U Mampuia'n hre lo se ka duh. Dawngi chuan, Khawi maw? a lo ti fat a. Tlansanga chuan kawkin, Zah a hre si lo. Rinsanga chuan, Zuali nen an inhmuh chuan an bulah an hruai palh ang, ko miah suh, a lo ti hlauh. Dawngin awmze nei taka min melh danah thukal lama manin ka hria. Kan ei tur lam chu min rawn pe a, thil ei pah chuan tlunga picnic dan turte chu kan sawi hauh a. Ka kal theih dawn loh vangin engmah ka sawi ve lo. Ngawi reng thei lo Tansanga chuan, Zuali, i bialpa saw biak i tum na nge? A rawn ti chhuak leh. Tum lo, a nu nen an leng a nih chu, tih buai ka duh lo, ka lo ti vat a. Rinsanga chuan, Picnic dan tur sawi lai laiin bialpa sawi lo ang u, tiin min lo tan leh vat. Tlansanga pawh a ngawi leh rih hmak. Dongi chuan, Zuali, engmah ila sawi ve lo a nia, a tih chuan, Kan khuaah haw ka ngai a, min rawn chah a, ka ti a. Picnic zawhah haw mai la, an lo ti tliar tliar. Kan thawm a ring ta lutuk a niang. Zuali, tiin Umampuia chuan a thut hmun atangin min lo ko ta. An thutna lamah chuan ka hawi phei a. Schoolin tlan bo em ni? A la rawn ti zui. Tlan bo love, result chhuah nia nia kan leng ve nih hi tih in ka lo chhang a. I pass em? Min ti le. Pathian zarah pass ve e ka ti a, a nu pawh in Zualte a va lawm awm ve, i pawl a sang dawn hle mai, i thiante khan pass hlawm em? a rawn ti ve a. Ka thiante chuan an pass thu an lo sawi ve tliar tliar. Tlansanga erawh a ngawi reng. U Mampuia chuan, Thiante nen in ni sia, nuam deuhin leng ula, min ti a, kan inbe zui tawh lo. Dongi chuan a hmelthat dahna chiang tawp a rawn ti sep. U Mampuia'n, Zuali kan kal aw, haw tlai lo ula, a ni ule, a lo ti a, kan inbai bai zui. U Mampuia leh a nu chu inkai rialin thingpui dawr atang chuan an chhuak a. Dawngih bawkin, A u emaw ka tia, a nu a ni tak tak em? a ti leh. Ka ngaih dan chiah, a nu a ang lo e, a hmelthain a la naupan hmel si, Unau an ang zawk alawm, midangte pawh chuan an lo ti ve hlawm. Awmampuia leh Anu nu fa dik tak an nih ngei thu inhrilh nan chuan hun kan hmang chho a nih ber. Awmampuia chu hmeltha an tih zia an zep tel leh thin. Tansanga lah pek chuan, Kawp tawh lo la tha ber, a lo ti leh hmuk tawh. Boruaka rawn thlak hlawk. Rinsanga chuan, Kawp tawh suh ang che, i bialpa aia tha i hmu tawh lovang. Meng zim sun hian a rawn ti ve leh a, min tatna thu a nih avang chuan ka lo bu nghat. Rei cham tawh lovin kan khua ah ka haw a, ngawrh takin khawpuia kan unau a awmin phalsak turin ka pu hnenah chuan kan dil. Lehkha zira ka awmna Ungurpui te bul hnaiah kan awm ang kan tih pawhin min phalsak hlei thei lo. Tha taka lehkha zira sorkar hna eng emaw tal thawk turin min fuih zawk. Ka uin. Sorkar hnah eng emaw tali thawh hunah kan la awm mai dawn nia. Chutah chuan Siamtei pawh a puitling sat anga kan fel fai zawk ang, a lo ti a. A dik nachan pawh awm. Ri rum rum a kan insawn chuan Siamtei tan a hahthlak anga nuam a ti lovang. Mahni zauh inngaihtuah thei ka ni lova, ka u nen chuan kan nih tur kan ni zo tawh, Siamtei tan kan ti tawh tur a ni. School tan hun a hnai leh ta bawk nen chhung te nen kan invai liam leh ta nge nge a. Ungurpui te inah chuan ka tlu lut leh rup mai pawl sawm pahnih zir turin. Ungurpuiin Umangpui a lo la haw loh thu min hrilh chuan ka phaw zuk. Enga ti em em nge ni, tun thlengah a lo la haw loh le? A ni tak, hostel-ah a awm daih. Chutiang a nih pawhin sawi ve tal tur a nia. Remchang hmasa berah chuan Biaki ka tluah a, chimbu dawi kualin Umampuia awmna ka zawt. Biaki chuan, Ka pu boralna khan a run em em a, college pawh a kal mumal thei lo. Enteh, a tum khatna atan ka ni in a zu in a man a nih chu. Mahse, tumahin kan hau phal lo. Ka pu kha atan chuan Pu a ni ve lova. Pu a nih piah lamah Pa a ni tel a, thiantha tak a ni bawk. Ka hlauhpui ber zawka chu a nuna chhe vek ang tih hi a ni, a ti a. A awmna hostel te chu min hrilh zui. U Mampuia awmna hostel kawtah chuan ka ding reng a, engtin nge niang aw, ka han be pawp tawp mai dawn nge ni? tiin ka ngaihtuah a. Mahse, mipa hostel tih intar ka hmu leh. Mipa hostel a nih angin hmeichhia kan lut thei lo tih a chiang reng. Private hostel hi school hostel angin an khirh viau turah ka ngai phawt. Haw leh in pindan atanga ungurpui mu lo chhuakin min hmuh ve le, I lo va haw hma ve, i thiannu chu dam tha maw? min lo ti nghal vat a. A mu tho hlim te hian a hmelthatna a tizual. Nui sen senin, Pathian zarah dam tha e, nizan in mengrei lutuka i chau a ni maw va mu leh rawh, tlai erawng chu ka lo bawl thei alawm. Ka ti a, a duh mai bik lo. Kan pahnih chuan eirawn kan bawl a, ngapih tel loh a bai ka thiam loh tehlul nen. U Ngurpuii chuan tui mang tarah in bai a siam thiam. A tui dan chu a rap thlak zawk. Zanah chuan inkhawm turin an chhuak vek a, keimah chauhin inah ka awm. Hostel ah Umanpuia a awm tih Ungurpui bulah ka sawi dawn nge mawni aw ka ti vawng vawng a, mahse thutluk na siam har ka ti. A tukah chuan kan inkhawm chu thil mak deuh ka tawng leh ta. Sunday school kai dar a ri a, nungineng kan thutna hmuna kan thut fel hnu lawkah Ungurpui thiannu nau ngaihawm i leh a thiannu pakhat hian min lo pan. Nangmah hi ni maw hmangaihzual i Mampuia nen in inngai zawng maw? U Ngaihawmi chuan a rawn ti ta mai. Muangban charh hian, Tu nen maw? ka lo ti a, ka bo em a chhan dan tur pawh ka hrethiam lo. U Ngaihawmi leh a thiannu te lah chu an lungawi loh hmel em em mai lehnghal. U Ngaihawmi chuan, Nungi, Mampuii nen an inngaizawng i tih kha, a ti a, chiang takin min en kal bawk. Mampuii nen in inngaizawng tak tak a nih chuan min ti a, biak in chhung a nih avangin a tim deuhin ka hria. In chu ni se min phih chhuah duh hial a nia ka rin ni. Ka insawi thiam hma chuan engdanga min ti tawh lovin an kal sawn a, Nungi bulah chuan U Mampuia nen in ngaizawng angin min lo sawi elaw? ka ti nghal thawr. Biak inchhung chu ni lo se, ka aw changin a ring khawp ang le. Nungilah chu zam duh bik lo. Fiamthuin ka sawi mai mai. Ngaithu tak vak suh, anni pawh khan lo fiamthu mai mai nih kha. Chu bakah Tansanga'n a sawi vek. A bialpa nih leh ni loh, a zawh cheuhin U Mampuia'n i bialpa angin a insawi kha ka hre vek. A lo ti duah. Kan sang ang e kei min rin. Fiam thu pawh ni se, ngaihawm i te bula sawi a tul lo, ka ti bul hmuk a. Ui, i phun peih, kha mi tlai khan ka hmu vek che u lawm. U Mampuia'n a thlah haw thleng rak che a, a chiang viau a lawm. Nungi chuan a ti a. Amah lah chu a lungawi lo zawk zawk ni awm hian a tum deuh hmuk zui. Ngawi ta mai lo chuan. Min hmu vek a nih chuan Umampuia'n min chhan nan ka bialpa angin a insawi a nih kha. I hre thiam ve mai lawm ni? Ka ti ṭalh. Nungi chu a thaw halh a, I thingtlang mi nihna hi a lang thei lutuk, i rilru a teh e mai, a ti daih. A tho zui daih bawk. Lokin, tiin a tawi khaw muang leh a. U ngaih awm i sawn U Mampuia a duh lutuk a nia. I hmachhawn duh lo a nih chuan U Mampuian a duh ve theih nan tanpui mai rawh. U ngaih awm i biak tawn nan hmang daih rawh. Tichuan i him thei ang, a ti leh. A kalsawn zui daih a, a kalna lam chu ka en vung vung ringawt. U Mampuia nen in ngaizawng anga min sawi ringawt chu lawm lo hle mah ila, a nungchang inthlak chuan min ti lawm tho. Engtin nge a nung chang hi tianga a inthlak theih ka chhui thiam lo. Nungi chu ka awm zui a, u ngaihawmi te bulah chuan a lo titi zuah zuah. Ka ngei lutuk chu Sunday school pawh kai lo chuang ka haw daih. Inah chuan awmin hmun te chu ka phiat thuak thuak a, hmanhmawh bak lengin u Ngurpuii a lo tlan lut. Zuali, Mampuii nen in inngaizawng em ni? A rawn ti deuh tawng a, ka lo en ha mai. A va han mak zo zai tak. U Ngurpuii pawhin a hria a maw? Engtin nge a hriat? Nungi chuan a hrilh ka ring lo a, mahse u ngaiawmi te khan an hrilh a ni ngei ngei ang. Mak ka tih luat ah chuan ka chhang mai thei lo va, ka ding ngil ren rawn a, engtin nge ka chhan tak ang? U Ngurpui hmelah lah chuan lawm lohna mai aiin lu ngaihna hmel ka hmu thei. A bul atangin hrilh ta ila, U Mampuia awmna ka hriat thuh zep a tul dawn bawk si. Zuali, min hrilh duh lo mah la pawi lo, ka zawt mai mai che nih kha. Lawmin a sawi a, ka awih loh em vangin zawhfiah che ka duh mai a ni, tih pah chuan a phone hum chu a bih zeuh a. Pakhat a lah hian mahni tangin ka call leh message min chhang duh bawk si lo. Enge maw awmzia ni dawn ni? tih pah chuan min rawn en hle. In inbe ngai hrim hrim em? A dam tha em? Engtin nge college lam te hi? In pahnih a in lo hetih vang hian a zak a ni lo maw? Min nuih rah rah pah chuan a ti a. In in biak leh hunah lo haw thuai thuai turin hrilh la, hetah a bawngrualah a la awm vek bawk si. Final exam hmachhawn mai tur a ni a, a rial rei lutuk chuan a pawi hlauh dah ange, hrilh rawh aw, a ti zui mawlh mawlh. A pindanah chuan min luhsanin ka en zui vawng vawng. Ngawi reng lo a thu dik leh a in tan dan hrilh tur ka nih vei nen, ka ngawi reng ringawt chu a nia. Nungi reng reng pawh chu enge maw a lo sawi chhuah thawt thawt ni. Min ti buai zo vek. Ka pi leh pu te an lo haw a. Ungurpui chuan tui deuhin thingpui a lo siam sak. Sitting room lamah chuan thingpui kan in hau laiin Ungurpui thian te a lo kal a. U Nunsangin, Zuali chu Mampuia i la star ve khawp ang ka tih kha maw? I ni ngaihzawn tak daih hi a rawn ti lut. Ka pi leh pu beng verh zawng tak a ni. Ehe, ka mumang a thleng dik e, ka pu chuan a lo ti hlut. Nuam lo ka va han ti tak. U Nunsangi te lah chuan U Mampuia an star theih zia an sawi ri lung lung a. Ka zawn daihna tur chhuan lam ka hre bawk si lo, ka sa vek tawh, ka zak si. U Mampuia nen in ngaizawng anga min sawi a, min han chhaih fiam vel chu nuam ti phian mah ila, chhungrila hian ka sawifiah thiam theih lovin ka hlim vang nge ni? Ka khu ru der derin ka hria. Ka pi chuan. Zualte in ti zak lutuk a sen vek tawh a nia. In star ringawta in che chhuak tel si lova, Mampuia in chang tawh lo a nih hi, a rawn tih chuan U Nunsangi te ho chu an nui ring ngang mai. U Ngurpui erawh a nui suk suk chauh. Zanah chuan ka inkhawm a, U Makimi bulah ka thu. Inkhawng kal lam khan Uma Kimin Umampuii nen kan inngaihzawn leh zawn loh min zawt ve a. Mak deuh mai chu thu dik ka hrilh thei tlat lo. Kan inngaizawng tih emaw, kan inngaizawng lo tih emaw pawhin ka chhang lo. Lai deuh takin ka nui ringawt. Umampuii nen inngaizawng anga min sawi chu nuam lo tiin awm ang lo ti viau mah ila ka hlim ru tlat a tin a ni. Enge maw chhan niang le? Inkhawm banah chuan tawi khawmuang lovin ka haw a, Uma Kimin haw rual pui a nei tho ang chu tiin ban veleh chuan ka kal zui hmawk hmawk. Zirtawpni chawhnu lamah chuan volleyball kan beng a, infiamna lama harh ta lo chu a au lamah ka lo tangin ka lo au ring thei khawp mai. Chu chu ka tangkai ve theihna awm chhun a ni. Banah chuan kei a haw in. Kawng ka kah dawn lai takin Awmampuia ka hmu a, a inchei dan atang chuan college a kal a nih ka ring. Mahse, ral khat atang mai pawh chuan a chawr che riauin ka hria a. Auh ka tum lai chuan U Ngaihawmin a kutah a rawn kai a, an bul lawka restaurant ah chuan an inzui lut. Ka thin a lo rip ve veng veng, ka sa chhuak nghal vek a. A chhan ka hre mai thei lo. Ka thinphu a rang ringawt bawk. Restaurant chhungah U Mampuia leh U Ngaiawmi te an inkaih luh hnu lawkah chuan scooty in U Ngurpui a lo lang ve leh che a. Ka bulah ran dingin, Vawh in chu kan bang rual a nih hi, lo kal rawh le, a rawn ti a. U Ngurpui, U Mampuia awmna ka hria. Hostel-ah a awm. Ka lo ti ringawt. Ngurpui POV, Mampuia ka call a, WhatsApp ah message ka thawn bawk. A online reng chung pawhin ka message min chhang ngai lo, a scene hek lo. Call lah a ri ral thak thak bawk a. A la ka thil lian tham tisual ta ang mai alawm le ka nih le. Mi apa hian ka thinlung a ti rethei zozai em mai. Ka ngai a, ngaihven loh ka tum pawhin ka hmangaihna hian a phatsan thei si lo a ni. Kan inah a rawn kir har em avangin college a kal chilh mai te ka duh rum rum thin. Mahse, Mampuia ka tih mual pho rualin ka mual pho tel dawn a, buichhia laih lovin ka inpuang a ni ringawt dawn, a dik thei lo. Call leh message te min chhangin hostela a awm thu dal te min hrilh ve tur a nia, a ti mak ka ti. Ka mut thilh theih loh vangin leh khua a var tawh tho vangin pindan atangin ka chhuak a, chaw chhum nan a la hma bawk nen pawnah chuan ka tei harh. Pu Khuma zing tawngtai kal turin, Ngurpuii biak in lamah ve tho em ni? min rawn tih chuan, Anih hi, ka lo ti mai a, Ti rawi kal dawn ang, a rawn ti zui. Tum loh deuhin Pukhuma rual chuan tawngtai turin ka kal a, ka chhungril a thaw i pek na ti kiang tur khawpin ka tawngtai thei lo. Mampuia bula inpuang ta ila heng min tuam vel tu siawmna leh thaw pekna te hian a kian phah lawng maw le tih te ka ngaihtuah. In ka haw leh chuan Zualin chu a lo chuang a. I pi leh pu ten lo la tho na nge? tiin ka be nghal bawrh bawrh. Aw la tho lo, a lo ti ve mai a. Mampuia awmna a hriat theih dan zawh ka tum thin a. Mahse, Mampuia nau nen an inkawm thin vangin rin dan ka nei thiam deuh. Chuti chung chuan a awmna min hrilh thuai lo avangin a chungah lungawi loh ka tum deuh thin a. Mahse, lungawi lo ngawt thei pawh ka ni chuang lo. An inngaizawng tiin a thang bawk si nen, hei pawh hi an inngaizawng tak tak em tih ka chiang lo, mahse ka zawt fiah ngam si lo a ni. School kal pahin Mampuia awmna hostel chu ka tlawhkawi a, college kal hun lai a nih avangin a lo ruak thap. An khua atangin a lo chho tawh tih leh hostel-ah a awm reng tih min hrilh thei lo khawp hian Engin nge siam ta ang le? Zawhna ka va han ngah tak. Mampuia ka hmuh hunah erawh sawi tur ka haichham leh ang a, ka tha khurin ka tawng tha thei lo leh ngei ang. School-ah chuan ka kal phawt a, Inrinni zan a hruai haw tumin ruahmanna ka siam zui. Zuali hruai ila a lo haw duh mai thei a ni. Zuali'n thiam takin a thlem chhuak theiin ka ring. Engine-i zan a lo thlen chuan Mampuia hruai tumin ka insiam a, ka pindan kawngka ka hawng thei ta lo. Kawngka nghengin chhuatah ka thu a, thawk harsa ka ti em avangin tukverh pan tumin ka ding a, ka pian hleih theih lo avang chuan khumah ka bawk thlawp. Ka thuruk hretu leh min hre thiam em em tu Amon-a ka phone ringawt a, a thinlung hliamah chi ka phul belh leh dawn. Ngurpuii, ka hmeichhe hriat tawh a ber eni, min rawn tih chuan sawi buai thei ka ni lo, min hmangaihtu hliamin a let ka tuar mek tih ka hria. Khawngei awm, ka ti mawl tawp a, hna tangin ka bang tawh lawm, a tih chuan. Engati nge, keimah vang em ni, a muan min ngaidam rawh, ka ti leh ringawt. A muana chuan, Ngurpuii, nangmah vang a ni lo, ka hna ah khan ka tui lo tih i hriat kha. Engpawh chu ni se, mi tum ruh tak i ni a, Mampuia chu i hruai haw thei ngei ang, Zual i hruai a ngai lo, nangmah ngeiin va kal rawh, a rawn ti a. Hruai lo tura min hrilh ka rin te a lul nen, tunah chuan min dang peih ta lo, a sawt chuang lo tih pawh a hriat vang a ni mahna. Ka in sang mar a, a bul atangin ka in siam tha leh, Scooty ti nungin Mampuia te awmna lam hostel chu ka pan zui a. Ka chah leh a muana hnena ka inbawn ruah chhungin a lo tlai duai mai. Hostel kawtah chuan scooty hungin phone ka on a, Dariat a pel thuak. A la tlai chhe lutuk lo ve. Mi pakhat lo chhuak ka hmuh chuan, Thianpa, warden a hmuh theih em? ka ti a. Warden a awm lo, why me hostel a nia? Hmuhdui neih chuan ka kohsak dawn che em ni? a lo ti ve var. Warden a awm loh chuan a duh apiang a luh theih tihna em ni? ka lo ti a. Nia, a hran pain warden an awm lo, why me hruaitu te a ni mai? Hmeichhia emaw thian tam tak hruai chu an phal lo va, mahse a then chuan an hruai ve fo tho mai, a tih chuan mak ka ti angreng viau. Thiante an hruai lut fo a tih chuan Mampuii an zual hi a hruai ve ngem le tih te ka ngaihtuah thleng a, na lo lai reng ka awm lo. Mampuia chumin kohsak turin ka ti a, a kal che emaw tih laiin a lo let leh thuai. Ka ram an pen a, a hman loh thu hrilh tur che in min ti. E chuan fimkhur taka haw tur a hrilh tur che in min chah bawk, a rawn ti a. Buai viau pawh nila Ungurpuina hmu duh che han ti tha leh teh. Aw chang deuh fak a ka tih avang chuan a meng buai deuhin ka hria. Ka thinrim tih hmuh theihna lang pawh ni mahna hmanhmawh zatin a let leh a, hmanhmawh tak bawkin a lo let thla leh. Aw Mampuii chuan haw turin a ti che nih chu? a tih chuan ka inseh rawh a. A awmnaah chuan min han hruai teh ka ti zui. Step ah chuan ka zui chho zel a, choka ah ka ram bawt penin an lo ri mam mam. Mahse, kei leh ka mitir a min hmuh ve leh thawm a reh nghal duk a, an mit pahnih chu a che kual ralh ralh zui. Min nung chhawn zawngin Mampuia chu a ṭhu a, dawhkanah chuan a kut dinglam nghatin pen tumin a kut zung ṭang chu a lo kherh mek hi a lo ni. A kut vei lam erawh a hak lai NCC Army jacket pawn ip tihah chuan a thun tha na, a che chang eih lo. Choka ka luh rualin zu rem ka hre nghal a. Ka thinlung deng dawt turin Mampuia ke bulah local pek a let tual mai bawk. A ruk a awt hian phawtin, Mampui, ka han ti a. Amah nena inhmeh lo tak luhlulna lo lang chhuakin min chhang lo. Ka lam a lo hawi hek lo. Che chang lovin a awm reng a. Pan hnaiin a bulah chuan ka ding. Mampuii, hruai haw tur che in ka lo kal, haw ang hmiang, ka tih pawh chuan min la chhang chuang lo. I thawmhnaw leh bungrua te kan inah a la awm vek a, heti mai mai a awm thei hi i ni lo, ka tih leh pawh chuan a la ngawi reng tho. Engvang a luhlul ta em em nge maw a nih le? Mampuii, ti leh in ka chah te a chhuak rum rum tawh. Mampuii, ka ti nawn le. Nakinah ka lo haw ang lo va haw tawh rawh, Mampuia chuan a rawn ti a. Amah atang chuan zu rim a rawn chhuak. Zu haw em em tu ka atang ngei a, a rim rawn chhuak chu hriatthiam har ka ti. Ka hriatthiam pui loh, eng harsatna nge maw a lo tawh le? Ka lung a awi tawh chiah lo, min chhan letna lah chu ka duh tawk lo bawk. A bula chair ruakah chuan ka thu a. Mak ti taka min en tu a khelh pui te chu enkual in in khel lak lawh viau a ni maw? In zawh hun nghak in ka lo thu ve mai ang a rem em? Nui var var pah chuan ka ti a, aw le a lo ti tliar tliar. Mampuia chet hun chiah ti na em ni? Ka tih leh chuan Mampuia thu kun ngai chu an melh zawk, min buk khum nghauh nghauh. Chutah Mampuia chu che phut in min kai chhuak a. A kal chak em vangin step ah chuan chhuk thla in ka um zui dawr dawr hi a ni ber. Ka kut chu a chelh nghe em avangin mahni thu in ka thlah thei lo va, tawng tur pawh in ka ka ka ang lei thei chuang lo. Hostel kawt kan then chuan ka kut chu a thlah a, min hnung chhawn zui. Ka bungrua la turin naktuk zan ah ka lo kal ang, a ti a. Step pan ah a chho zui leh mai tur chu pawt kir in A darah ka vuan. Mampuii, enga tinge hetiang hian i awm? I pu boralna kha i tuar tih ka hria. I tan a na zual lutuk tih pawh ka hria. Nge ni? Chumi ni lovin i chungah hian tihsuah ka nei zawk. Ka neih chuan min hrilh la, ka insiam tha ang. Bungrua la tura lo kal turin ka duh lo che, lo haw turin ka duh zawk che, ka ti a. Ka dar chu rawn vuanin, Min awm hlat tir deuh. I rilru put hmang kha thai bo rawh, a tih chuan ka phu dawr. Chiang taka ka mita min en chungin a nih a sawi ni. Lalpa leh Mampuia hian min man chhuak ta em ni? A fing a, mi inzir mi tak a ni. Ka nungchang leh sukthek atangin min man chhuak ta ni thei angem? Tuna ka awm dan hi ka inthunun theih loh rah a ni, i tih sual a awm lo, i indemna rilru kha thai bo rawh, a rawn tih leh sup chuan ka thaw veng ta deuh. Mahse, min man chhuak a nih chu ka la ring deuh tho. Mampuia dar ka vawn chu thlahin ka tawlh hnung deuh hlek a. Mampui, I harsatna chu eng chiah nge tih hre loh mah ila, a pawi ka ti. Zaninah hian min zui haw duh lo mah la, bungraw la tur ni lovin rawn haw ang che, ka ti nain a lo haw ka ring tak tak tawh chuang lo. Kei aia mi tum ruah a nih avangin a thusawiah a ding tlat dawn tih ka hria. Mampuia chu ka thlek ngawih ngawih a, ka hmuh tawpna ber tur a ni ang tih ka hlau. Ka inher a, intiam rawh a tih chuan rang takin ka inher let. Ani chuan min lo melh karh in, Lo haw tura min duh chuan pasal i nei ang tih intiam rawh a ti leh fak a, ka inthunun thei lo, a awmah ka nam chawrh. U Amuana hi nei la, final exam kan tan hma ngei hian i nutia ka nihna ang a, I chunga ka mawhphurhna hlen ka duh a ni, a ti zui leh a awmah chuan ka nam chawrh chawrh a. Lalhriat Kim, ka thinlung i tih reh theih hi duh tawk rawh. Min ti na zo zai ta, ti rilru chung chuan ka nam dawrh dawrh. Nghet takin a ding a, a che eih eih chauh a ni. Ka insum theihna bang chimin ka kuah thlawp a, ṭah khum em zawng ka ngam loh avangin ka insu thlawp hlawp. Pasal neihsan ka duh loh vangin. Chingchi a min ngen tu ka hliam a, min ngen ngawl hle mah se ka la nei thei chuang lo. A awma inthuk ru ka nih avangin sak taka a thawlak chuan min ngawr a. Ungurpuii. Damdiaia a tih chuan ka pum hian ka rawp ral tial tialin ka hria a. I khawngaihthlak zo zai tawh. Beisei awm loh hmangaia i neih theih loh tur ngakin nangmah hmangaihtu kalsan chuh. Mahni inhrem hi bansan tawh lul rawh, a rawn ti a. He mifing pa hian min man chhuak. He mi a pa hian min hrethiam thei dawn bawk si lo. Kei pawh hian beisei awm loh hmangahin mahni ka inhrem ve thauh asin. Chantawka lungawi zir dun teh ang. Lungawi takin min hmangaihtu Amuana leh Zuali te changah bei ila, kan bula mite bakah keimahni pawh kan hlim zawk ngei ang. Zir ang, ti rawh, zir dun ang, lungawi hi zir dun ang, a ti zui leh mawlh mawlh. A hmui chuan ka chalah a fawp a, dam takin ka bag tawn tawnah a dawm bawk. Minute khat em ral hmain hostelah chuan min kir san a, ka kham lo, ka phal mawlh lo a ni. Scooty chu tinawngin kan biak in lam ka pan a, Inkhawm an ban tawh vangin ka rent chu on chuang lovin ka tlan lut pawp. Thutthleng ka vawn hmasak berah thu in ka tap kun tlawk tlawk a. Hetiang reng hian hmangaihna hi a lo na ngai ang tih rin ngaihna ka hre lo. Ka ring thiam hek lo. Ahmuana thinlung natdan tur ka hriat thiam pui phat chiah. A lo va na tak em. Mampuia khan beisei awm loh a hmangaih thu a sawi a, kei hi min hmangaih ve tihna em ni dawn le? Ka ring a, ka ring phal bawk si lo. Ni turin ka duh a, ka ring ngam leh chuang bawk si lo. Hmangaihna hi zawng a lo na em a ni. Nuihpui tur kan chahpui a,